ברוכים הבאים צו די סעווען פרינציפלס אוו סוקסעס, מיין חנוכה מתנה צו ענק, און אונז גייען מיר היינט רעדן פון פרינציפל נאמבער סיקס פון די סעווען פרינציפלס, וואס דאס איז ריווערס טיים בודזשעטינג, דו טראכסט מסתם ריווערס טיים בודזשעטינג, האסט שוין געהערט די זאך אז מען דארף האבן א בודזשעט פון געלט, אפשר האסטו שוין געהערט מיין איידיע וואס איך רעד אסאך פון ריווערס בודזשעטינג, אבער וואס איז ריווערס טיים בודזשעטינג? און איך וועל דיר זאגן וואס ריווערס טיים בודזשעטינג איז. דו האסט א רשימה, האסט א ליסט פון זאכן וואס דו דארפסט טון. איז געווענליך, לאמיר זאגן דו האסט צען זאכן אויף דיין ליסט, וועלכע זאכן פון די צען גייסטו טון די ערשטע? על פי רוב דאס וואס איז די גרינגסטע פאר דיר. דאס אליין וואלט נאך געווען גאנץ גוט, די פראבלעם איז נאר אז די זאך וואס ס'גייט דיך טראגן די ווייטסטע אין דיין לעבן איז על פי רוב די זאך וואס איז נישט די גרינגסטע פאר דיר, אפשר מאכן א טעלעפאן קאל צו איינעם וואס איז דיר נישט די באקוועמסטע צו מאכן די טעלעפאן קאל, אפשר צו ארעינדזשן א מיטינג מיט איינעם וועגן עפעס א געוויסע ביזנעס דיל וואס די וואלסט ווען געוואלט אויסשטופן די ביזנעס וואס איז דיר נישט באקוועם צו האבן די מיטינג, אפשר צו קאלן און בעטן איינער זאל קויפן עפעס פון דיר וואס איז דיך באקוועמער צו טשעקן וועלכע טשעק איז אריינגעקומען נעכטן אין באנק, און דאס גייסטו קודם טון, און דו האלטסט ביי די ענד פון די טאג די ליסט פון צען זאכן, זיבן פון דעם איז געטשעקט, און דו טראכסט רבונו של עולם איך האב נישט קיין צייט צו גארנישט, איך קום נישט אן, און וועגן דעם קום איך נישט אן וואו איך וויל אנקומען מיט מיינע גאולס, און זאלסט וויסן די סיבה פאר דעם איז ווייל דו האסט גענומען די גאנצע זאך וויאזוי דו דארפסט אפערעיטן און האסט עס איבערגעדרייט אויף די פארקערטע זייט, די וועג וויאזוי דו דארפסט טון איז, דארפסט טון ריווערס טיים באדזשעטינג, ווען דו ווייסט וואס דו דארפסט טון, דו ווייסט וואס דיין גאול איז, דו ווייסט וואו דו ווילסט אנקומען, געב א קוק אויף די רשימה, אויף די ליסט וואס דו האסט פון די צען זאכן, און קוק וועלכע איז די נאמבער וואן זאך וואס אויב די איין זאך גייסטו אקאמפלישן גייטעך עס טראגן צו ווי די ווילסט אנקומען אויף אזא וועג אז די אנדערע נײַן איז אירעלעווענט צו יא צו נישט און די קענסט עס טון מארגן קענסט עס טון נעקסטע וואך און ס'וועט גארנישט געשען אז ס'איז נישט געטון געווארן, גייסט נישט פילן אז דו האסט נישט אקאמפלישט זאכן וואס דו דארפסט אקאמפלישן אין דיין לעבן ווייל יענע אנדערע ניין איז נישט געטון געווארן ווייל די איין זאך, יענץ איז די קוקער, יענץ איז די נאמבער וואן זאך. און אויב דו גייסט אויף די וועג און דו קומסט אריין אין דיין אפיס צופרי, האסט דיין טו דו ליסט וואס דו דארפסט טון, און דו ווייסט אז יענץ איז די נאמבער וואן, גארנישט ווערט נישט געטון ווילאנג די נאמבער וואן איז געטון, כ'שפאר צו מיין פאון, כ'לעש אויס מיין פאון, כ'שפאר צו מיין טיר, קיינער זאל מיך נישט שטערן יעצט, איך בין יעצט פאוקעסד וואן האנדערט פערסענט אויף נאמבער וואן, אז דו ווילסט מיך שטערן אינמיטן, דו ווילסט מיך אינטעראפטן, אינטעראפט מיך ווען איך בין אינמיטן די אנדערע נײַן זאכן, די נאמבער וואן זאך זאל קיינער מיך נישט שטערן, ווען דו האסט אזא פאוקעס דעמאלטס וועסטו בעזר השם אנקומען. איך זעה עס כמה פעמים ביי סטודענטס וואס זענען מעמבערס אין די אפשענס אינקאם קורס, אין די אפשענס אינקאם פראגראם, זעה איך זייער אסאך מאל אז איינס פון די פראסטרעישאנס אדער איינס פון די אבדזשעקשאנס, איינס פון די סיבות וואס ס'מאכט דיך נישט גיין ווייטער איז ווייל איך בין נישט אנגעקומען, כ'האב נישט געהאט קיין צייט. און די סיבה פארוואס דו האסט נישט געהאט קיין צייט איז געווען ווייל ס'איז דיר געווען באקוועמער נישט צו האבן צייט. אזוי ווי א קליין קינד פאנגט אן צו וואקן, איז באקוועמער זיך אראפצוזעצן, איך וויל אין ערגעץ נישט גיין און פערטיג. ניין, דו דארפסט דיך פושן. דו ווייסט אז דאס איז א נייע אונטערנעמונג וואס דו האסט געטון, פוש דיך, מאך די טרעידס וואס דו האסט אפגעמאכט אז דו גייסט מאכן, גיי וואטש נאכאמאל די לעסענס וואס מען האט דיר געגעבן, און די זעלבע זאך איז מיט יעדע זאך וואס דו לערנסט דיך, יעדע נייע זאך איז על פי רוב באקוועמער עס צו לייגן אין די בעק, איז וועגן דעם דארפסטו וויסן די ריווערס באדזשעטינג סיסטעם, אז איך גיי יענץ טוהן קודם, אדער גיי איך האבן א ספעסיפיק צייט געסקעדזשולט ווען איך גיי דאס טון און אלע אנדערע זאכן וועט אריינפאלן אין פלאץ. די זעלבע זאך ביי די טווענטי פייוו טאוזענט דאלער א מאנט אינקאם גאול פון די אפשענס אינקאם וואס דו וועסט מיך קענען קוקן וואס איך טו, עס וועט מיך קענען פאלאוען און זען וואס איך טו און זען צו דו ווילסט אויך טון די זעלבע זאך אויף די זעלבע פארנעם, אויף א קלענערע פארנעם, אויף א גרעסערע פארנעם, אדער פלעין קוקן ווי אזוי איך טו עס און אפשר וועסט דיך אביסל לערנען פון דעם, איז עס אויך א זאך וואס אז דו וועסט דזשוינען די פראגראם און דו וועסט דיך נישט מאכן זיכער צו ליינען וואס איך שיק צו מיטהאלטן די קלעסעס מיטהאלטן די פראגראם דעמאלטס גייט דיך עס זייער ווייניג העלפן און אז דו האסט אפגעמאכט אז דאס איז פאר דיר וויכטיג דארפסטו וויסן אז דו גייסט אריין מיט דעם מיט די ריווערס טיים באדזשעטינג מיינדסעט דאס גיי איך קודם טון און אלע אנדערע זאכן וועט נאכדעם אריינפאלן אין פלאץ אז דו פילסט אז דאס קען ארבעטן פאר דיר אויך קליק ערגעץ אין א לינק לעבן די ווידיאו און איך וועל זייער הנאה האבן דיך צו האבן א פארט פון דעם א פרייליכן חנוכה, און איים לוקינג פארווערד סיאינג יו ביי די לעצטע פרינציפל אוו סוקסעס, די זיבעטע פרינציפל פון די זיבן פרינציפלס אוו סוקסעס בעזר השם.